Zotronic channel ah ka lo lawm a che. Khawvela thil siam chhuah zinga tangkai ber tia an sawi thin chu transistor hi a ni a. Transistor kan hman theih dan leh a hnathawh dan te tun video ah kan en leh dawn a. Transistor kan han tih mai hian chi hnih angin a then thei a. BJT, Bipolar Junction Transistor, leh FET, Field Effect Transistor, kan tih te kha a ni a. Tun video ah chuan BJT bik hi kan en dawn a ni. Awle, transistor hian ke pathum a nei a, base, collector leh emitter tiin kan sawi thin a, tin, BJT hi chi hniha an then leh a, NPN leh PNP kan tih te kha a ni a, hei hi a symbol kan ziah dan a ni a, feia a inkawh dan zawng hi current kal dan zawng tur kha a ni.

Emitter, Collector, Base tiin a inrem ve thung a. Tichuan hei hi BD one four zero PNP transistor a ni ve thung a. Hetiang hian transistor chi hrang hrang tam tak kan nei a. A ke inrem dan te, NPN nge PNP a ni a, current eng zat nge a zawh tih te hre tur chuan a data sheet kan en a ngai thin a. Transistor tinah a part number a inziak ang a, chu chu Google velah te enin a data sheet download tur a awm thin a. A data sheet atang chuan tuna kan sawi ang chi kha a hriat theih bakah features tam tak kha an tarlang bawk dawn a ni. Transistor hi kawng hnihin switch ang leh signal amplifier tan kan hmang thin a, tihian led hi switch hmangin duh ang tawkin ka on off thei a. Mahse hetia manual a tih ngai loh hian transistor hi switch aiah khan kan dah thei a, collector lam positive-ah connect-in emitter lam ground-ah kan connect ang a, Output kan lakna tur emaw load kan dahna tur kha collector lam a ni dawn a ni. A base ah voltage kan pek loh hian transistor hi in off in current a kal tlang thei lova. Base ah voltage zero point seven I sang kan pek chiah khan kan transistor ah collector atangin emitter ah current a kal tlang thei a. Hemi a nih avang hian voltage leh current hniam te hmangin voltage leh current sang zawk kan control in kan on off thei a ni. Entir nan kan IC emaw Arduino hmang hian he power LED hi ti eng dawn ta ila, kan Arduino hian kan LED ti eng thei tur khawp current a pek thei lo vang khan a eng thei dawn lova. Nihchenna kan transistor kan sawi ang khan han hmang leh ta ila, a base ah Arduino output kan connect chuan kan LED kha kan Arduino hmangin duang tawkin kan control theiin kan on off thei a ni. Hei hi switch anga transistor kan hman dan chu a ni. Tuna kan tarlan tak kha NPN transistor a ni a, PNP kan hmang dawn a nih chuan A connection kha a let ling zawng vekin helaia ka tar lan ang hian siam a ngai a, kan transistor on tur pawn a base kha ground lamah kan connect ve thung a ngai a ni. Kan hmuh ang hian transistor kha switch anga kan hman chuan a base ah resistor kan dah ziah a, hei hi a chhan chu BJT hi current control device a ni a, base a current kal zat a zir khan output current a danglam ve zel a, base a current sang tuk kan neih chuan kan transistor a a zawh bak current kalin a kang chhe mai dawn a, chuvang chuan current base a kal lo limit tu atan khan kan hmang thin a ni. Engzat value nge hman tur tih hriat nan chuan base a current kal tur zat kha hriat hmasa ka ngai a ti hian a zawn chhuah theih a. Lai beta hi kan transistor DC current gain a ni a, A value kha chu data sheet ah khan a in pe dawn a ni. Entina an bita hi twenty five lo ni ta se, tichuan kan collector a current kal zat tur kha three hundred thirty milliamp lo ni ta se. Base a current kan mamawh zat chu twelve point four milliamp a ni dawn a. Tichuan resistor value hre tur chuan tiang hian kan zawng leh thei a. VB hi base a voltage kan pek tur zat kha a ni dawn a, entina five volt lo pe ta ila. Chuti nih chuan resistor kha three hundred forty six ohm vel kan hman a ngai dawn a ni. Nachina kan sawi tawh ang khan kan output kha kan base a current kal zat a zir a ni dawn kan tih kha. Chuvang chuan a base ah signal, sine wave ang chi kan connect chuan transistor hi active region ah awmin amplifier tan a hman thei a. Hei hi transistor, amplifier anga kan hman dan circuit simple deuh a ni a, a input a mic emaw connect in a output lama ring zawk in kan aw te kan hre thei a. Transistor amplifier anga kan hman hi radio ah te, audio amplifier ah te kan hmang nasa hle a. A hman theih dan hi chi thum in a awm a, common emitter configuration, common collector configuration leh common base configuration te an ni a. A topic hi a zauh do avangin tun video ah chuan kan en hrih lo ang a, kha mi chinah khan kan duh tawk phawt ang a, transistor nih phung leh a hman dan te kha mi tang khan inhriat theih ngei ka beisei.